Paragraph yoona abaine Ruhanga Paul Omutesigye.
Webale munonga paragraph hati story egi nyabura we kihurikize story erakwata aha mushaija owu bareta Baraba Baraba akaba ari omushaija owabaire osingisiibwe omushango kandi ari owokubambwa akaba ari omwe mbwenu ekibareta riot omu rukiga. then aine n'emishango y'okwita haza ekaba emusingire. Akaba ayitsire mushorongo gwa mushanju, Mako ikumi na itaano mushorongo gwa mushanju haragira hati, Kandi omu baagomire bakaita, abaagomire bakaita abantu abaabaire babohirwe omu kihome Ahabw'obugomi obwo hakaba harimu omushaija orikwetwa Baraba. Bakaba bagomire baitsire n'abantu bacwereirwe orubanja rw'okwitwa baramweta Baraba. Tihariho muntu weena omu hisitori owaari yaarasingisibweho omushango ari okuhanikwa ngu asaasirwe. Mbwenu Baraba n'abataahi be bakaba bari shuwa ngu barikuza kugira ki? Kuhanikwa. Baraba omwe nyamunegyere ari aho atakiine matsiko. Ku araabe yaabaire aineyo n'omukazi, omukazi ndagira waabaire oramwegomba akaba atandikire kumusindikira twa mesegi. Ku araabe yaaba aineyo nka puroti, nainga nk'abu baabaire baramubanja bakaba batandikire kurokeetinga ngu ataguza bataguze ebibanja byeye babikwatire. Ahakuba akaba yaamanyire ngu ebyeye byahwa. Haarugayo omushaija. Yesu yaayakiira ebibi bye, omushango gwe yaagujwara, ebicumuro bye byona yaabyegura. Baraba baamurekura yaaba furi. Egyo sitore niyo mpango munonga omu magara gangye naiwe nk'Abakristaayo, nk'abaikiriza Kristo. Ahakuba ku twali tweshobeire, tweshobeire, Kristo yaataahamu. Twahweire amatsiko, tutakiine eki turagaruzaho, Kristo yaija. Yaayakiira byona ebyabaire bituri omu maraka, yaabijwara. Yaayegura omusharaba, baamujweka busha, baamuteera enkoni, baamucwera amacwansi, baamukora byona byona eby'eshoni ebyari bishemerereire itwe ahakuba tubisheme- tukaba tubishemereire. Nangwa na hati tukyabishemereire, hoona tikwe? Eh, Hati hariho na n'okushanga bari omu kujunwa, bakugira ngu bari n'abajunwa, kwonka batakakorire oganayizingire okujunwa. So eki eki Yesu yakozire batakukirire kugunaanisa. Nk'oku yayakiire omusharaba gwa Barnabas akaba nuwo yaguheeka kandi akaba nuwo bagubambaho, Barnabas ku yakugumizamu akaba omwisi nk'oku yabaire ari, akagumizamu ari omurogi. Yesu bikaramanya biramukwataho. Araasa n'okuba ataamanyire ngu ogu mushaija Naabaasa kuba Yesu. atarakikyengire, abaase kuba yaagarukire omu life ye ei yaabaire arimu. Hariho na baingi nangwa abatarakimangwire. So, ni nibishushana na hati nikwo biri. Omuntu naija aza yaba nomu kanisa yaba nomu fellowship yaba agira company yabandi b'eishe-emwe kwonka emitwarize ye yanga kuhinduka. Kandi emitwarize yawe kuhinduka tihariho switch ei bakumigaho ngu bahindure emitwarize. Niiwe renew your mind. Nogarura busa ebitekateko byawe. Niiwe orikuhinduka okagarura. Ebiteekateeko omu nteeko okabiiha omu byenyu ebi obaire noogyenderamu. Ebyo ebibi byona okabireka. Ahabw'okuba buri muntu omuriitwe nitumanya ebibi na n'ebirungi. Mbwenu ebibi byona noobireka oze omu birungi. Ebikorwa byawe biba birungi, ebigambo byawe biba birungi, eby'okurya byawe biba birungi, ebijwaro byawe biba birungi. Mbwenu oze omu buteeka. Kiba nikimanyisa ngu aho waarureeba ogwo naizinga omurimo ogwakozirwe nk'ogwakoreirwe Banabasi. Kwonka waaba otakireebire ekyo, okakitaho omutima okakiikiriza, nikiba nikimanyisa ngu tiwaamanya omurimo ogwakukoreirwe. Kandi nikiba nikimanyisa ngu ahariiwe na baabuuza abaayeteisize n'otabarimu ahabw'okuba tokarekaga. Ahabw'okuba okweteisa nari shi repentance nikimanyisa about turn.

Okwo ei waaba noreeba aha arikubaasa kuba nakuridinga kuriya arikukutugumiza nohinduka oreeba ahandi then okora ebyo ebihikire okora ebyo ebi Ruhanga arikwenda. Nikiba nikimanyisa ngu obu arikureeka organizinga ngu orubanja orwabaire ruri orw'okukwita nari wayetegyereza ngu orubanja orwabaire ruri orw'okukwita owaarukujunire waamwikiriza kandi waamuha ekitiinisa. Kwonka ku orikuguma omu bibi N'obu hariho abantu bariyo nibakuteerera omu ngaro, iwe nooba noobimanya ebi bikuru. Oyehimbisa, oyetunguura, oyeta ahaiguru, oyekazaakaza, oba nka Samusooni. Baibuli neegira ngu aka, taramanyire ngu eishokye baariihaho, yaimuka yaayekunkumura nka butoosha oku yaabaire agira, yaashanga ataine mwana. Hati na baingi nikwo turi tutyo. Amaani goona tigaakirimu, okwetegyereza kwona tikwakirimu, n'okushemba kyona eki baareeta,

Akaba agaba apples. Abantu ekyo kyaba nikyo kyabareeta namanya ngu birthday eba eriho omu week egi mbwenu ndagye kutaho eiziina naza kugaba ebimuri mbwenu kambe ndiho nanye ninteebwa kutunga ekimuri ekyo. Tiyaba nangwa katugire ngu ni kaki y'okukwata abantu tiyaba na kaki y'okukwata abantu ngu bahike aho babuurire ngira apana. Gwabeera kimwe omuzaano gwenyine omu tiimu zeitu za kwaaya. tukaba tujwara gye turi decent yaaba nuwe yatandikire okuba indecent eventually ku yazaba indecent nagambira bagyenzi be ngu nkwayo nti kwonka nyowe ebi byandema ebi tindikubibaasa obundi imwe nimubaasa kuba muhikiriire munonga orikureeba ebibero by'omukazi okaguma nk'oku waaba ori nti nyowe tinkubibaasa so ogyo kwaya yandema eh, hati nyowe omusiisi munonga kandi reka nyijune ntakaagwa aha so i think Abantu abamwe tibarikukimanya, tibarikukimanya, tibakukirekogonayizinga kandi n'ekintu kikuru munonga eki ekyakoreirwe Baraba, kushanga niiwe waanoza kufa, omuntu aturugaho mbwenu niija naakufeera, ekirikumanyisa yaareeba ngu oine omugasho, ekirikumanyisa yaareeba ngu oine ebi orikwenda kukora, ebi orikubaasa kukora, ebirikukira obundi ebi yaaba arimu naaza kukora, nari obundi ekigyendererwa kye, ekyo nikyo kimureetsire, nikyo kyamureetsire ngu akufeere. So it is very very important enkororwa birungi kubuzimuura omuntu kukorera gye okamusiima okamugarurira ebirungi nikiba kiri kirungi munonga.
Nanye ku nakishomire namanya nti ni bingi abarabaasa kuba batakakireebaga. Yeah. Kiri omu baiburi, turi omu kanisa, obutoosha turashoma, Kwonka kushanga ngu nanye nkaba ntamanyire nti aha niho amagara gangye gahamiire. Ni haaha niho naagatungiire aha. Ahandi nkaba ndi ow'okuhwerekyerera kyahwaire ntakiine matsiko goona. We yaagira ati, Mwana wangye, omusharaba gwawe naagutwara. Naatwara ebibi byawe. Naatwara eby'okushusha byawe byona. Yaatwara, yaayegura, yaakwata, baamusha mpaka barikumuteera kibooko aha musharaba. Akaba aine, akaba aine n'obushoboorozi by the way bw'okugira ngu baze kumuteera n'omusimaari adisapiyare ahakuba akaba ari Ruhanga. Akaba aine obushobozi bw'okugira ngu buri omwe weena owaija kumuteera ninga abasirikare boona bafeintinge bahungire egyo shaaha. Kwonka yaagumaho yaayemera ahakuba we akasharamu yaaba ekibi ahabwaitu ngu itwe tube okuhikiirira kwe. So ekibi akaba ayenzire ngu kife kandi kife n'omuriitwe ahakuba akeemera byona mpaka kuhika aha kufa. Mbwenu iwe munywani wange ori okwo, ekibi kikubumbatiire, ori omu kanisa, nangwa egisore, tituri omu bwire bwa Lenti, turikwigirira okufa n'okuzooka kw'Omujuni, ku turaabe turabyijuka, nangwa tutakahikire n'okuhikayo. Zayo oshome Baraba, oyereebe omu mira oreebe ahu waari waahika. Tureke kuguma omu kanisa tukaba nk'ori ou yaagizire ati, Tindakumanyire. Ati, Tindabamanyire. N'emyaka ei twamara omu kanisa tindabamanya. Oba ori omu kwaya, oba ori omukyebezi, oba ori reveranda, oba ori reveranda, oba ori bishopu. Kimanye ngu Ruhanga ku oraabe otamutaireho mutima, okurikogonaizinga ekyo eki yaakukoreire, okeetiisa obutoosha okareka kureeba ngu nyowe ta, nyowe ndi reveranda, barandeeba bata ndeetiisa ekibi ky'obushambani? Barandeeba bata? Kashi ku ku ku waaremirwe kureeba ngu ori reveranda okagwa omu kibi ky'obushambani, kashi ahabw'enki otarakyetiisa okeemera ngu okakigwamu because ojwaire omubiri? Eh? Ojwire omubiri tihaine orakucora orubanja ngu okabsingurwa ekibi. Hobwe ku oraremwe kucetisa, itwe naitwe ba tutakimanyire. Abantu bona obu bakucwera orubanja kwonka iwe ocetisize, iwe otafayo ahabw'okuba noruba rwakurugaho ahabw'okuba omujura. Nabo baine ebibagwerire. Yes. Kandi ekyatuma batakusaasibwa Kukyetiisa abantu bakakushekyerera nari bakabura kukusaasira, nikimanyisa ngu nabo baine ebyabo ebi bashobire. Ku baakuba nibamanya ezo mbabazi ezitamba, tibakubaire bakushekyereire ahabw'okuba baabaire nibamanya ngu buri kibi kyona nikyetiisibwa. Kandi hati woza kwetegyereza ebiro ebi, nikyo kikuremesa abantu kwetiisa. Naagira ati, Nibaza kunshekyerera ahabw'okuba hariho abo abashutami abarikwija aha kanisa kusheka. Kuri noba orarikire ota aha sande ninyenda kwetiisa ota na ninyenda kuha obujurizi ekanisa neija. Nambwenu nkakukunda ekyabaire ahari ahari is grace ntagari nkakikunda Yeah. hoona amazima teera akashwani obu obu audio obu twahuriire arikweshengyereza kweshengyereza maraaya eriya arikweshengyereza teera akashwani ngu n'egi emyaka ki ayeshengyerezaga ahakuba ekibi ku orakigamba kibura amaani kikuuka kihwaho. Kwonka ku orakibiika waakikyeereka Sitaane hati ekyemerera ekushekyerera, ekubwerabweza, ekukozesa kira ekukozesa kibi, ekubuza emihanda egyende oshereke ekibi. Nooha ou yaabaire naayeshengyerereza, kandi ku yaaherize kwetiisa bikagaruka kubaho?
Nooha omufiireho? Kwonka egyo eshaaha nabwo ekora kyari ati. Kurakyekwasire hati kurakiriyo abundami ahansi ya Sitaane. Nambwenu iwe omwahura ori okwe, iwe Bishop ori okwe, ku oraijuka ebyabire ahari Ntagari, ohurire wamwegomba ahakuba iwe ebikukwasire nibyo byingi. Ahabw'okugira ngu titukabimanyire, ahabw'okugira ngu tibikagire omu media, Obibundamiire bati nooshusha oti tiburiho.
Baraza kufa, nibaza kukuhwerekyerera, baraza kuhika hare oba tibyaza omu iguru n'engoro tindamanya. Orahikaho naho bagire ngu iwe tindakumanyire, abantu baryakureeba bagwegwe akagwe. Otiine ngu batakureeba hati kandi.
Kandi obwo obwe ma haryaba hatakiriho chansi y'okweteisa. Mm-mm. Biryaba byahwire.
Nibiba byahwa. It will be the end, mbwenu bataahi bangye. Mazima Banywani. naho obwe banshekyeerera hati shuwari. Mbwenu nkakunda ekyantagari. Eeh akakora ki?
Obwire obwingi turaza aha otekateke ngu turi ab'amaani. Ekibi kikukwanjuza. Mazima nkahurira otu audio naagira nti mbwenu eki n'enki bantu mwe? Eeh? Kwali! Ati ibamba ibamba ibamba eeh otabigamba otabigamba. Nyowe ninza kumweta ntagari. Ati ibamba ibamba otagwiza akagu otagwi. Omushija w'amaani ou twena turaha ekitiinisa arikwanjura ari aha maju. Haza nikwo okwe turi okwe tubundamire. Nangwa bamwe baija orikwanka orikwanka oku Noha, Daudi. Okuba ekibi kyamutukurire akaronda oku arakikore kukabura aketa Uria nawe akamwita. Ni- Nikyo kimwe nikyo turimu omu nsi omu. Orakora ekintu kikutukurire omu mwanya gw'okukyetisa Wenyini wena owakihuriraho ninga owakimanyaho oronda oku wamwihaho and that those things are happening ogyezaho kuronda obusigye instead kwetisa kyeki kandi tiwe ori orikushwara ekibi nikyo kira kirikushwara kandi iwe tiine ekyori ku oraba orabasa kwijuka ninga okareba omu bushwani bwawe obwo obuto oku ojwire busha reka kutekateka ngu haine ekyori ninga zamu kinabiro oteho mira ojwure oyerebe ekizibu kyitu Turaguma turateekateeka kutandikira aha kutoora ahandi. Kwonka ku oraayereebe ninga okashutama aha tooyi okeereeba ebi orikushohoza okakimanya ngu tihaine eki ori, you are nothing, you are nobody, okabona kukimanya ngu okwetiisa it is very easy and very good for your life. Kushanga omuntu naateekateeka ngu abandi abu aine aho naabakira. Nyowe nomanya burijo nobakiza ki? Nanye hariho obu ndateekateeka ngu shana nyine abu naakira.
Asha nobabakiza ki? Ni- Ndeeba endaaba ndeeba ebampaana naaba ow'amaani kashi tiniija ndavuga emotoka Eh. tinaagipakinga aho Eh. kashi tinaaza omu kituuti Eh. kashi ati Sitaane akubeiha.
embiiha nteekateeka ngu hiine nk'ekindi kwonka ku ndiijuka Nk'oku ndeereeba naaba ndikunaaba ndi busha busha nyenyine. Ku ndaijuka ab'eishe-emwe turi busha n'ebijwaro kusha. Kabere oruvuranda n'ebijwaro kusha, nawe araisa obwire ajware busha ayereebe, areebe ataine eki ari. Ab'eishe-emwe, baso nikwo twijire kandi nikwo turigarukayo. Kandi turyabuuzibwa oku twatwire omu nsi omu. Oba oine ebijwaro oba tobiine, Ruhanga aryakugira ngu tindakumanyire, ku oraagumizeho omu mihanda y'obutaikiirira. N'amazima,
Sitaane ku akukubeiha yaakugira ati, Ndamya nkuhe eitungo, then waikiriza waamuramya, oshusha ngu orya ekintu ky'amaani munonga, ahabw'okuba yaakuhaho otu otu yaakuha. Otu yaahairwe oturi na tukye munonga, ebingi tabyine ahabw'okuba tihaine eki yaahangire, tihaine eki ahaire. Mbwenu otandika kureba abaine enkaito ecwekire, otandika kureeba abu batagorwiire esaati, otandika kureeba n'abashazi, mbwenu ogayira kimwe ensi yoona. Ngu bo tibaramanya kukora, nibo batarenda kukora. Ee, ngu tibakwenda kukora. Hariho ou naareebire ow'eishe-emwe arikugira ngu tindenda kukora. Obwire obu embeera yaabaire egumire ati, tindenda kukora. Omu mutima akaba ataramanya nk'oku naari ndenda kukora. Kwonka hati okore ki? Oimukozi ow'omuntu oigure otandike oteme akanyaatsi shi. Oigure hariho na- na waabikora kare ku obikore. Mhm. So Ruhanga niwe arakwiha ahu ahu ori Yeah. akakuta ahu ahu ahu a- a- a- niwe yaakwiire okwo ei waabaire ori akakuta ahu ahu ori. Haza yaamara kukutaho akikwineho obushoboorozi. Haza yaakugira ngu oyeteise, iwe oze mukwebuzabuza mu eh, mukwebuzabuza ndi ow'amaani manya ndi ki, Ruhanga niwe yaakuteireho kandi akiine obushobozi bw'okukwihaho. Haza yaakugira ngu oyeteise, still naawe ahu ori oyeteise, iwe oza mukweteekateekaho nk'ow'amaani. Tihaine eki ori, tihaine eki ndi, tihaine eki turi kwihaho embabazi za Mukama. Ondiijo ku akureeba yaaba so guilty ahabw'okuba aine ebibi ebi arikumanya ebi arikuteekateeka ngu bashemereire kumanya, nari ebi arikuteekateeka ngu barihakye kumanya. Ati, Niinyenda kusiima. Areeta ente, areeta eki, areeta eki, oshanga byasafayisinga ahabw'ebi bi ebi ayine. Egyo sakurifayisi yoona torikugyetenga kureeta ebyo bintu byona kubita omu kanisa ahabw'okuba oine ebyo ebi osherekire ngu batamanya. Ahabw'okuba nooyenda kweyoreka ngu ori omuntu munonga, nookunda Ruhanga munonga, mbwenu nikwo okureeta ebyo bintu byona. Ekiri oshemereire kuba nohayo nebibi ahabwokuba niyo ticket kokuhayo ebibi byawe passport yawe oba yatugana. Abandi baratandika nokuza mu overnight, abandi batambura baza na mugongo, hmm. aba- bari kuronda ekirabatambira bishemu ekiratutambire nokwetisa ebyo byabaraba ruhanga kutukorera ekyo then tukahugira omu byaitu tukatandika kuronda okutwayejuna ekiratujuna ne- nokwe- no- Kweteisa ebibi ari ishe-emwe, oba ori muhango ota, oba ori mucwe ota, oba oku ori kwena, Ruhanga arenda ngu tweteise ekibi reero tujunwe, reero tube omushana gw'ensi, reero tube baruha, reero tubone kumuhaisa ekitiinisa, reero abone kwija kugira ati, Baana bangye, mukurikeyo, murwanire okurwana okurungi. Bitari by'okugira ngu tindakumanyire. Wowe ishe-emwe, tindakumanyire? Nkutegyereize? Ninga oyeteisize?